Ɛyɛ nokwasɛm paa. Sɛ wode duabɔ ba No Weapon Prayer Centre International de a, ɛne ɛno deɛ yɛ sɔfoɔ eh, Prophet Doctor Emmanuel Frank Amoah wɔte ne tɛ. Woba a, ɔno ankasa tumi hunu sɛ ɛyɛ duabɔ na yɛabɔ wo. Sɛ yɛabɔ dua na adeɛ bɛkye amoa wo koraa a, na wode ba Prophet anim na Prophet se ɛka kyerɛ wo sɛ ɛ, ɔbɛgye wo deɛ a, ɛneɛ ɛyɛ tɛ. Ɔbɛdane dua no ama woanya ahotɔ. a nnipa bebree na yenim wɔn a yɛadan wɔn dua a seesei a wɔn ankasa yɛ wɔn adwuma, yɛ wɔn biribiara, wɔn nam kɔ ba nyinaa. Obi ba na duabɔ no, yɛabɔ no dua a, ɔbɛdane ama onipa no, wafa ne ho adi akɔ ne baabi. Na wubisa me a, saa na ɛteɛ. Ɔdɔfoɔ, sɛ woate, sɛ yɛabɔ wo dua mpo na woabubu agu hɔ na dua no annya wo anaa nsuo no annya wo na wontumi nsɔre, wontumi nyɛ ho hwee, sɛbi kafra a w'afuo ahyɛ sɛdeɛ Na nkakrankakra wotumi ba Norway po Prayer Centre na wobepue Nyame akoa nim Prophet Doctor Emmanuel Frank Amoah the whole Kwabre Yasen aseɛ ma no baako pɛ wobepue no mu a dua bu a yɛabɔ obia nsuo bi a yɛde abɔ dua biara Nyame bɛfa nakoa so ama wanya ɔgyeɛ kɛseɛ afiri hɔ no menim ɔbaa bi a na ɔpɛ awoɔ almost bɛyɛ 15 good years ɛmmerɛ a ɔbaa Nyame akoa nan ase no Nyame faa nakoa so gyee no Ɛmfa ho ne haw a wowɔ mu anaa amanneɛ a wowɔ mu, sɛ woba Norway Airport Prayer Centre International a, Nyame bɛgye wo, efisɛ Nyame wɔ anwanwadeɛ bebree a ɔde fa N'akoa so yɛ. Menim man bi a wɔntumi nna, almost fifteen good years, ɔdɔfoɔ, fifteen good years, fifteen good years, but mɛtumi afrɛ no bad years, tie, na mmerɛ aduru anadwo no, midnight, obiara ka n'ani agu so, obiara da no, Mae no nkoa deɛ n'ani gu so saa ɔntumi nna. Wakyina sɔfo hɔ. Sɔfo bɛn na ɔnyɛ dɛn ɔnkɔ n'anim? Mentumi mmɔ din. Ɔbɛpue Prɔfɛt Dɔkta Imana Frank Amoah anim, me ne me papa Prɔfɛt Dɔkta Imana Frank Amoah, yɛde no baa ɔfis dan mu a yɛyɛ ntɛvio yi ara mu. Yɛbɔɔ mpaeɛ maa no de ɔil sɔɔ n'ani sɔɔ n'aso mu. Ɔse ɔkɔeɛ no sɛbi asɛ wakɔnom Vologne. Ada no ɔtumi dae, sista ɔdɔfoɔ. Ɛfiri hɔ rekɔ no, papa no, da biara, wabɛdi adanseɛ ahyɛ Nyame din animuonyam. Ɛhaw bi a ɛda wo so, amanneɛ bi a ɛda wo so, deɛ ayɛ nkwanaa nna biara no, sɛ woba No Weapon Prayer Centre International a, Nyame bɛfa so agye wo. Mɛsan akɔ Prɔfɛt Dɔkta, Prɔfɛɛ, Prɔfɛtɛs hɔ na masane no atwetwe nkɔmmɔ. Prɔfɛtɛs, sɛ obi wɔ spiritual marriage a, ɛno nso so no, ɔtumi ba Prɔfɛt Dɔkta Yemena Frank Amoawaa anaa? Mepakyɛ, ae. Bebree na Nyame nam no so ayɛ sɛn sɛ saa spiritual marriage no nipa bebree na ɔmo ba a Nyame nam nakoa prophet so ɛyɛ ma no nti sɛ ɔdɔfoɔ sɛ ɔwɔ ɔdɔ sɛ saa problem no wɔ bi a ɛntena ase sɛdeɛ medi kan kaa no first no Nyame nam nakoa so yɛ nneɛma kɛseɛ bebree sɛ sɛ deɛ Nyame nam nakoa so yɛ koraa yɛ a yɛdi nakyi no yɛ na saa yɛ nwanwa ɛboro adwene nteaseɛ so nti sɛ wote hɔ na sɛ saa ɔhaw no bi da wo so a mma obi mmɛka nkyerɛ wo Ɛberɛ a wɔte nne firi Neko yi atu ho anammɔn, baabi a wɔ biara, tu anammɔn bra, na nim sɛ deɛ Nyame, sɛdeɛ Ɔsiesiesiee N'akoa no wɔ awieɛ berɛ mu na deɛ Ɔde N'akoa reyɛ no, Nyame nim, menim sɛ Wonsan mfa wo ha nkɔ da, Nyame nam N'akoa so bɛma asomdwoeɛ ne ɔgyeɛ ayɛ wo dea, enti mɛsrɛ sɛ woteɛ nka, ntena ase koraa, tu anammɔn seseia na bra, Nyame bɛyɛ wo ho nsɛnkyerɛnne. Tu anammɔn seseia na bra, na Nyame bɛyɛ wo ho nsɛnkyerɛnne. Tie, sɛ wowɔ spiritual marriage a, Mɛkanfo adi adanse ama wo sɛ, bere a bepue ma Akwanter Kurow Adwuma mu a woba a, wo deɛ wosi kwan no ho a, wo se wopɛ Nowhere Pon Prayer Centre. Akodeɛ biara nni hɔ, tie din no yie, akodeɛ biara nni hɔ. Na wobepue dɛn dwuma mu a, deɛ ayɛ spiritual marriage a ɛda wo so, Nyame bɛfa n'akoa so ayi saa spiritual marriage no nyinaa ayɛ dɛn? Afi wo so. Nyame nyɛ nnoɔma bebree na adansedie bebree na ɛkɔ so wɔ danedua mu a menim obi a ne maame wata ne no wɔ awale apam a ɛyɛ spiritual marriage na ɛkwan a Nyame faa so yii no adi kyerɛ ne diifoɔ na ɛnwanwa ɛtumi sɛ ohaw bi a ɛda wo so wɔ amanneɛ bi a ɛda wo so yareɛ bi a ɛda wo so no bra sɛ yɛ sunsum HIV no bi ni atɔ ama wo Nyame wo ba a nakoa bɛfa ne so ama wo adansedie kɛseɛ mɛkɔ ɛyɛ yɛ pastor Stephen Osei Kwame nkyɛn. Prophet, sɛ obi wɔ yareɛ bi te sɛ HIV aids anaasɛ hepatitis, ɛno so obɛtumi de aba yɛ papa Prophet Doctor Emmanuel Frank Amoah anim anaa? Yoo ɔsɔfoɔ, ɛyɛ nokorɛ, wobɛtumi de aba. Esiane sɛ saa HIV aids no yɛ yareɛ bi a ɛɛ nnipa sunsum yɛtumi tɔ ma. Obi nso tumi kɔnya no wɔ baabi wɔ nna mu. Wonya saa yadeɛ no na wode ba prɔfɛt hɔ a, ɔno ankasa bɛbɔ mpaeɛ ama wo ama yadeɛ no ayɛ dɛn? akɔ. Obi wɔ hɔ nso so a, wakɔ hospital ne yɛaka akyerɛ no sɛ wowɔ HIV. Enti ɛba saa a, ɔnhu baabi a ɔde bɛfa. Na mmom sɛ ɔnya ba prɔfɛt hɔ a, na prɔfɛt bɔ mpaeɛ ba no a, ɔsan kɔ na ɔkɔ check bio a, na ɛnni hɔ bio. Ɛɛ, diabetes yɛ yareɛ ahodoɔ a ɛnnɛ atua te sɛ wɔ wiase amansan nyinaa. Obi wɔ hɔ a na saa yadeɛ no wɔ no so paa but ɔnya de ba prophet hɔ na wɔbɔ mpaeɛ ma no ɔse kɔ na kɔ kyɛke a ɔbɛkɔ a ɔbɛkɔ akɔ kyɛkeɛ no na ɛnni hɔ bio ɛkyerɛ sɛ wotumi sɛ Nyame nam ne so ɛɛyɛ anwanwadeɛ kɛseɛ paa ɛnti obi a wowɔ saa yadeɛ no bi wowɔ ace anaa diabetes na yareɛ different biaa wodeɛ fa bra wonya duru mampɔntene na wo busa woduru mampɔntene station hɔ a wɔma w'ani so hwɛ wo nsa right a yɛsan bɔɔ kɛseɛ si hɔ ɛɛ telephone number wɔ so woayera koraa wotumi frɛ saa telephone number a meka yi Zero two four eight four one one three three three ɛyɛ yɛ prɔfɛt nɔmba. Wo frɛ a, baabi a wɔwɔ biara no, ɔbɛgye wo so na wakyerɛ wo kwan na woaba. Wonya bɛduru hɔ a, ɔhaw no te sɛ deɛn, yareɛ no te sɛ deɛn, amene wo te sɛ deɛn a, wobɛduru hɔ pɛ a, ɛtoɔ bɛtwa. Sɛ wobɛduru hɔ a, ɛtoɔ bɛtwa. Ɔdɔfoɔ, adeɛ baako a ɛyɛ dɛ ne sɛ, No Weapon Prayer Centre, ɛyɛ yɛn papa Prɔfɛt Dɔkta Emmanuel Frank Amoah, ɔne n'asɔfoɔ, yɛn nyinaa yɛnkyerɛ yɛn ho. Obaa asɔfo a ɛyɛ adwuma wɔ Danduaa mua ne Prɔfɛt Dɔkta Emma na Frank Amoah yɛ biribi a ɛyɛ simple. Danduaa mua deɛ ɛwɔ ne sɛ aa yɛn charge wo ba a ɛyɛ free but ne nyinaa ne sɛ wo bɛfa sika kra kakra ato wo nsam na wo de abɛbɔ afɔdeɛ ama Nyankopɔn. Prɔfɛtɛs, yɛ se yɛwɔ special oil bi wɔ hɔ na saa special oil no na maame bi bɛdi adanseɛ sɛ ɔdɔ hɔ na ɔkra ɛbɛpɛ ɔne mpa so na peterepetere a ɔne ɔkra no ɔtam na sɛɛ na ɔwɔ oil ɛsi natifi ɔtam oil no gu ɔkra no so no adeɛ kye na ɔkra no ahye ayɛ tuntumtuntum ɔtam ɔkra no bɛɛdandua mu ade bɛkyerɛ amansan nyina ma amansan no mu ani ɛdi ɔmo anim yi sɛn na wobɛsi aka biribi afa ho. Mepa kyɛw, Psalms ayɛ nokorɛ. na yɛwɔ asɔɔdan mu ha na maame no bɛtɔɔ saa wɔyerɛ no kɔɔɛ na wɔyerɛ no a ɔde kɔɔɛ no deɛ nyame nam no so yɛɛ no sɛ ɛsɛ sɛ wɔanhyia saa wɔyerɛ no a anka bi anka da no wɔkra no kuu no nso nyame nam saa wɔyerɛ no so bla maame no wɔkra no ba maame no soɔ no maame no de wɔyerɛ no gu wɔkra no so ma wɔkra no wui maame no bɛgyina di adanseɛ ma nnipa nyina ahu nti ɔdɔfoɔ sɛ wɔte ne sɛ yɛ a ɛnyɛ atorɔ nokorɛ paa turo do wɔde wɔkra no ma bɛdi adanseɛ nti sɛ na wɔte sɛ yɛnka a

Ɛyɛ wɔ awieeɛ berɛ mu. W'ani sɔ mu a, y'ani nnyaw wo na wotu anamɔn a, na wobɛhu deɛ n'akoa reyɛ wɔ awieeɛ berɛ mu. Oil yi a yɛka ho asɛm, oil no, ɛyɛ so powerful oil. Tie, sɛ obi bi yare na wode sra no a, seesei ara na ɛkɔ. Wowɔ yareɛ bi wɔ wo body mu like Hepatize B, HIV, any yareɛ, kind of yareɛ biara no, wode ba a, Na wotɔ ɔɔ yɛn no a adeɛ biaa na akoa bɛkyerɛ wo sɛ fa yɛn wode tɔ yɛɛ ya na ɛkɔ sɛ bi bɛɛma bi agu okwasea obi ne wayɛ adwuma wɔ sisi wo obi obi obi de obi de wo nam baabi bɔne wotɔ ɔɔ yɛn no a ɔɔ yɛn ankasa bɛma nipa no aka n'anum asɛm ɔɔ yɛ akyi bɛ yie ɔɔ yɛ a ɛtwe sɛ bi favor de ma nipa ɛtumi aserɛ wo sɛ bra na bɛtɔ ɔɔ yɛn no yɛbɛkɔ yɛ sɔfo ɔsɛe so. Sɔfo, na mate sɛ dan dua mu ha no, deɛ nti a yɛn sumɛnte yɛ nyinaa ne sɛ yɛwɔ adeɛ baako bi a sɛe yɛn sumɛnte dan dua mu ha. Na anwea no a ɛwɔ asɔre dan mu no ankasa no, members ne wɔn a wɔba mpaebɔ bi sɛ ɛyɛ adwuma ankasa. Ɛde na wobɛtumi aka afa anwea no ho, yareɛ sa ne nnoɔma ɛyɛ. Yoo, ɔsɔfoɔ, sɛ wobisa me anwea no ho asɛm a, ɛyɛ nokorɛ paa turodoo. Anwea no a ɛwɔ asɔredɛm hɔ no a amanfoɔ redi ho adanseɛ, asɔremma redi ho adanseɛ no, ɛyɛ nokwasɛm. Ɛsiane sɛ anwea no, sɛ wosa, woyare na wosa anwea no bi koraa no a, na wode hono nsuom na wonom a, yareɛ no tumi yɛ dɛn? Ɛte kɔ. Afei obi wɔ hɔ koraa no a, na waba, so wɔse wɔpa awoɔ kɛkɛ, wɔfa anwea no bi na ɔsa, wɔde gu nsuom na ɔnom a, ɔtumi nya awoɔ. Te sɛ nneɛma a anwea no reyɛ wɔ danduam ha no deɛ, obi koraa tumi hyɛ da ɛreba obi reba asafo no mu a, bere a wɔn a wɔnyɛ mɛmba no koraa wɔte fie no, wotumi soma obi a ɔyɛ mɛmba no sɛ, Kɔ, wokɔ a, mesrɛ wo, bɔ mmɔden ara fa anwea no kakra brɛ me. Esiane sɛ wate anwea no nka no, wate adwuma a anwea no de reyɛ. Even koraa sɛ wowɔ fie na woda wo dɛm na wode anwea no bi pete wo a, sunsum bɔne biara nni hɔ a ebetumi awura dɛm hɔ no hɔ. Sunsum bi a ebewura dɛm hɔ biara no, wodwane. Enti anwea no deɛ, sɔfo, sɛ wubisa me ho asɛm a, anwea no yɛ ade a agye din na ɛrenante nso yɛ adwuma akɛseakɛseakɛseakɛse paa. Anwea ne yade a agye din na ɛrenante yɛ nnoɔma akɛseɛ akɛseɛ paa. Prophetess, me a menim deɛ Nyame nam anwea no so yɛ. Even koraa mpo no sɛbi asɔfoɔ bi koraa mpo tumi soma wɔn nipa sɛ ɔnhyɛ da mma kansa wɔn abɛsa anwea no de akɔyɛ adwuma. Menim sɛ sɛ obi nyaa awoɔ mpo a, ɔsa anwea no de fa n'afu so kɛkɛ. na ɔnya awoɔ. Ɛdeɛn na wobɛtumi aka afa anwea no nso sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛhia me? Ɛna agyidifoɔ nso di anwea no ho adanseɛ awieeɛ mmerɛ mu. Obi a ɔrehwɛ yɛn, obi a ɔretie yɛn, ɛdeɛn na ɔbɛtumi aka afa ho wɔ anwea no ho ama ɔno nso anya gyidie wɔ anwea no mu? Yoo, sɔfo busa me, anwea no koraa deɛ mede me me deɛ bɛyɛ afotu ama obiara. Esiane sɛ me anwea no yɛ anwea bi a ɛboa me paa, kane na wɔyere no na metɔ. Nanso bere a mihuu anwea no, magyae wɔyere no tɔ. Sɛ, magyae wɔyere no tɔ efiri sɛ anwea no yɛ adeɛ bi a ɛboa me paa. Sɛ ɔdɔfoɔ, sɛ wo da anadwo na sɛ mpo yafunyare na akye wo anadwo na aduro biara nni wo ho a, anwea no bi wɔ ho a wotumi sa gu nsuo mu tafere. Wode gu nsuo mu nom a, yafunyadeɛ sɛ ɛbɛtu, sɛ ɛbɛmene, wonhu baabi a ɛbɛfa wo ho na baabiara na ɛyɛ wo ya ne sɛ wode anwea no bi yɛ a, ɔdɔfoɔ. Yɛrenka nnaadaa wo. Deɛ ɛbɛyɛ wo biara, wode bɛyɛ biara no, anwea no bɛma wo ho atɔ wo. Enti sɛ wotee sɛ sɔfo rekaa anwea no ho asɛm a, ɛyɛ nokorɛ pa ara. Na ɛnka sɛ odwadini a ɔdi dwa. Sɛ wosa anwea no bi baabi a wotɔn nneɛma no, wode kɔpete hɔ a, menim sɛ anwea wode pete hɔ a, Nyame nam anwea no so ma kyerɛ sɛ w'adwuma no kɔ so. Sɛ wo sika na ɛhye a, wonya anwea no bi de pete baabi a wode wo sika gu a, Nyame nam so ma sikahyeɛ no nyinaa bɛtwa. Kyerɛ sɛ, anwea no deɛ, adeɛ a ɛyɛ no deɛ, ɛyɛ nneɛma akɛseɛ akɛseɛ pa ara. Na me na m'anoa no so yɛ sɛnkyerɛnne akɛseɛ paa, ne sɛ wo teɛ nkaa wɔ Noah Pon sɛ prayer center ha a, ɔdɔfoɔ, me na me dii kan kaa sɛ w'ani sɛm a ɛnni nya, wo deɛ tu anamɔn bra, na wo tu anamɔn na wo ba deɛ a, deɛ yɛ ka nyinaa bɛhu sɛ ɛyɛ nokorɛ paa deɛ yɛ ka, nti dɔfoɔ wo kaa yɛ anoa no deɛ me aboa me paa ɛsiane sɛ me de yɛ me ho ankasa ankasa adwuma nokorɛ mu. Sɛ wate ɔdɔfoɔ, prophetess ne anoa no aboa no. na ɔde yɛ no hɔn ankasa ho edwuma wɔ nokwar mu. Tsie, yɛse yɛwɔ akura pa, yɛwɔ akura krɔnkrɔn na yɛwɔ apotokura. Sɛ onsɔ nhwɛe yi anaasɛ ɔmmfa w'ani mmehu yi a, nna wɔbɛka sɛ ɛyɛ agorɔ bi na yɛredie. Amanfoɔ bebree di adanseɛ wɔ danduam anwea ho. Obi a ɔhwɛ yɛn video wɔ YouTube anaasɛ Facebook anaasɛ either social media biara no anaasɛ Rejoice TV no, ɔbɛka ah, na asɔre koraa mpo ɔse yɛnso mente hɔ. Maame, Members no se sɔfo sɛ mo cement dan mu ten times yɛbɛtutu hɔ, akyi no nyinaa ne sɛ anwea no da hɔ. Wo deɛ wo a wo problem biara no a ɛwɔ wo so, wo haw biara ɛwɔ wo so no, wo nya gyidie sɛ ah me nan a ahono yi, sɛ me sa anwea no na mede kɔyɛ so a ɛbɛkɔ. Gyidie no no, ah sɛ me sa anwea yi na mede fa m'afu so a mɛnya nyinsɛn. Biribiara bɛyɛ kama kama. Eh, agye, sɔfo. Maame bi baa Dandweamu a Ɔsɛ ɔne ne kunu tena four years ni onyaa wɔ nti ɛma ne kunu hyɛ aseɛ sɛɛ wɔ munamuna yɛ style style. Ɔbaa Danduaa mu a ɔne ne nkumanfoɔ na ɛbaa ha ɛma mmerɛ a ministration rekɔ so no nyinaa no Prophet Doctor Nyimana Frank Amoah kaa sɛ ɔnkɔtɔ ka ne kurom mmra na ɔnyaa awoɔ. Ɛdeɛn na mɛtumi aka afa ho? Yoo, Ɔsɔfoɔ sɛ wobisa me saa a ɛyɛ nokwasɛm a. Ɛɛ maame yi ne n'abusuafoɔ nyinaa na ɛbaeɛ. Na maame no wa awoɔ no wapɛ bi abɛrɛ ɔne ne kunu atena se. Wohu sɛ ɔbaa ne bɛɛma nso deɛ sɛ motena se na awoɔ mma a na afei na wɔntwe wɔntwe ahyɛ aseɛ ɛɛyɛ dɛn ɛɛba mu. Enti ɔno nso tee adanseɛ wɔ ha no ɔtuu anamɔn baae. Ampa ni ampa wɔbaaeɛ no ɛɛ Prɔfɛt nso nyaa ayikyerɛ bi wɔ ne ho ɛka kyerɛɛ no na wɔka kyerɛɛ no sɛ ɔnkɔtɔ kalipo mmra. Maame no mpo koraa ɔse kalipo deɛ na kalipo ba baabi a makɔ ne nneɛma a matotɔ totɔ ntuotuo deɛ kalipo deɛ me kyerɛ sɛ wɔɔkɔtɔ no koraa na ne tiri mu ntere no biara. Nanso ɛnam deɛ prɔfɛte kaeɛ no nti no, wɔnyaa gyidie bi sɛ, Ah, ɛnneɛ mɛkɔ akɔtɔ. Ɔkɔtɔ baeɛ no, ɛnna prɔfɛte gyeeɛ bɔɔ so mpaeɛ maa no, ɛnna ɔse wɔnnom. Ampaneampa ara wɔnomeeɛ no, nyinsɛn no ayɛ dɛn? Aba. Ama seesei a ɔne ne kunu ntam akasakasa ne adeade no nyinaa ayɛ dɛn? Ɛkɔ. Enti saa awoɔ wɔ Danndua no mu ha deɛ, No Weapon Prayer Centre deɛ, awoɔ no deɛ, Nyankopɔn de adom yɛ prɔfɛte. Sɛ biribi biara a wɔbɛkyerɛ wo wɔ sɛ worepɛ yafunu na wɔbɛkyerɛ wo sɛ adeɛ wei na fa bra na menyina so mmɔ mpaeɛ mma wo no deɛ, wonya gye gyidie ta akyire na wode ba pɛ. Woyɛɛyɛ ara, ɛsɛ sɛ kwan biara so nyinsɛn no ba. Nnipa a ɛwo, wɔn a wɔwo baako ne wɔn a wɔwo nta wɔ Danduam ha no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Enti sɔfo bisaa me a, na saa na ɛteɛ. Nyame ayɛ adom ama nyinsɛn no aba ama seesei a ɔne ne kunu ntam no, ntoboaseɛ ne asomdwoeɛ aba hɔ. Yɛda Awurade ase, ntoboaseɛ ne asomdwoeɛ aba ɔne ne kunu ntam. Ɛyɛ dɛn dua mu ha yi ara o. Mɛtumi haha m'ani a mɛtumi aka sɛ every two weeks biara yɛbɛdi adanseɛ ɛfa awoɔ ho. Menim wo man biara na ɔte ɛhwɛn ha yi ara Nana Apea a ɛyɛ Doctor Prophet Mary Fanka no a ɔwo ɔbɔ mpaeɛ ma ne woɔ ahensa. Nana nyɛ saa na yɛka no ahenasa baako hyeem na da hɔ, kyew, push, mako mako mako mako mmiɛnsa, sister ebia na ɔpɛ awoɔ no bi akyɛ wo ne wo kunu, eh, twenty years, eighteen, ten years, five years, one year, six months, wo deɛ sɛnea wo yafunu no, eh, doctor se wo yafunu no, wɔyɛ hwee ɛnyɛ yɛ biom, ma yɛnyi wo awodeɛ no ntonkore, tie, akwankye na Nyame de ama prophet dada, enti sɛ wo ba na ɔkyerɛ wo sɛ yɛ sei yɛ sei a, Deɛ adeɛ biara a ɔbɛkyerɛ wo biara no, ne nyinaa ne sɛ wobɛyɛ sotie ɛbɛyɛ deɛ Prɔfɛt Dɔkta Emmanuel Frankamah ɔyɛ dɛn? Ɔrekyerɛ wo no. Adansea bebree na ɛrekɔ so wɔ Danduam ha. Nnoɔma bebree na ɛrekɔ so wɔ Danduam ha. Nyame ama ne nsa so. Tie, ɛba preaching a, Nyame de ama n'akoa. Wobɛ Danduam a, preach a yɛmfa nsuo mfra mu, ɛyɛ thick wine, deep wine, yɛde bɛma wo. Ɛba prophetic a, Nyame de bɛma wo. Ɛbɛ deliverse a o, ɛyɛ buruburuburu, akwankyerɛ, ɛyɛ dɔboro dɔboro. Eti deɛ wo hia biara, ohaw bi a ɛda wo so biara, baabi biara wo wɔ, ɛyɛ USA foɔ, UK foɔ, Canada foɔ, eh, Germany, South Africa, all over the world, baabi a wo wɔ biara, ohaw bi a ɛda wo so biara, wodeɛ no asɛ wafa wo phone no, na wahyɛ aseɛ sɛ ɔɔbɔ number wei, 0248 411 333, 0248. Four one one three three three Oba a biribiara no Nyame bɛfa n'akoa so ayɛ ama wo Prophet ɛdɛn na Prophetess ɛdɛn na mebɛtwa toɔ ama atiefoɔ. Aww meda wo ase Kakra a mɛka akyerɛ atiefoɔ no sɛ sɛ ɛnnɛ moate no open nkran ɔdɔfoɔ ɛntena ase baabi a wowɔ biara wo haw biara a ɛso wɔ no ɔdɔfoɔ ɛnka sɛ woapa aba anaa woabrɛ wode akyinaa wonya ano aduro menim sɛ wotu anamɔ ba a no open ɔyɛ last stop

Obiara a wote yɛn nka biara no, tu mmirika na bra na bɛhwɛ. Esiane sɛ woankɔ a, wonhunu deɛ ɛwɔ mu, na mmom wotu anammɔn a, ɛnna woba. Obi a wopɛ akwantuo, akwantuo deɛ ɛnneɛ ɛyɛ ketewa bi. Visa no ayɛ den sɛ deɛ koraa no a, wode ba a, dɔkta bɔ mpaeɛ ma wo pɛ, wokɔeɛ a, wo nsa bɛka. Enti mepɛ sɛ obiara a wohwɛ yɛn wɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ wiase afa no ara nyinaa, wote yɛn nka a, bɔ mmɔden ara bra Mampɔntene No Weapon Prayer Centre International, na woduru hɔ a, ɔhaw ne amanneɛ bi a wonam mu biara, mewɔ gyidie sɛ Onyankopɔn, wafrɛ N'akoa, na ɔde Ne nsa asɔ wo so so a, wo biribiara ɛbɛyɛ nkɔsoɔ ama wo nso woadi adanseɛ kɛseɛ sɛdeɛ w'afoɔ redi adanseɛ no. Amen. Amen. Me kɔɔ bi ne manka bi deɛ na kyerɛ sɛ mankɔ bi a ɛnyɛ. Yes, akyea nso ɛmmuui, ɛsene akasa berɛ buo nyinaa. Deɛ mɛtumi aka akyerɛ wo nyinaa ne sɛ, sɛ wopɛ No Weapon Prayer Centre International akyiri akwan a, sɛ wofiri Kumasi na ɛreba a, wodeɛ wodeɛ bɛsi wɔ MTN hɔ, KJT a MTN hɔ no, wobɛte sɛ yɛrepae Ntɔnso Aboa so fa de ma Mpɔnten, foro kaa no bi. Nso wobɛte sɛ wɔn repae Ahwea Pankorɔ no Mɛdoma fa de ma Mpɔnten, foro kaa no. Ka kyerɛ driver no anaasɛ mate no sɛ wobɛsi Mampɔntene station. Wosi Mampɔntene station a, woduru hɔ a wodeɛ busa obiara sɛ wopɛ Norway Pon Prayer Centre, even akwadaa ketewa koraa mpo bɛkyerɛ wo. Deɛ ɛtɔ so biom, wobɛtumi akɔ Facebook, wobɛbɔ Prophet Doctor Emmanuel Frank Amoah a, wobɛhunu sɛ Norway Pon information, yɛ video, yɛ biribiara nyina bɔ ɛwɔ hɔ. Wokɔ YouTube na wobɔ www dot Prophet Doctor Emmanuel Frank Amoah a, yɛ biribiara wɔ hɔ nyinaa nso so bɛba. Every Thursday every Thursday four thirty PM hwɛ Rejoice TV na wobɛhu deɛ Nyame nam No Weapon Prayer Centre International Church ɛɛyɛ so. Nnoɔma bebree na Nyame nam N'akoa so ɛɛyɛ. Mɛsrɛ wo sɛ tu anamɔn, tu anamɔn na bra No Weapon. Na wotu anamɔn na woba No Weapon a, wobɛhu sɛ sɛ Nyame nsa bi wɔ No Weapon. Nyame nhyira wo.